Part 4 gëtt eisem Toud gewidmet. Häerzlech wëllkomm zeréck zu Mario Kart Super Circuit. An haut fuere mer mam Toud ronderëm. A mol kucke wat deen am Star Cup esou ze bidden huet. Hei kënnt déi Schnéiwelt vun där ech schonn lech Kéier geschwat hunn. An Ribbon Road. Ja, ja. Wien déi iwwersetze kann, net wuertwiertlech natierlech, dee weess, wat do op eis duerkënnt. An firwat ziddert mäin Toad sou? Ja, ass em schonn kal. Ja, verstinn ech. Ech haassen déi Streck. Dat ass schrecklech. Hei kann een zwar relativ vill Mënz sammelen an iergendenger Ofkierzung, weess net méi genau, wou déi ass. Ah, do uewen ass se. Mee et ass sou schliddereg hei, et ass grausam. Absolut grausam. An vielleicht auch net an Pinguine raunen. Wann ihr so an Schliddere könnt, kann den natürlich op Brems drecken. In dem Fall de B-Knäppchen. An dann äh, ja sech halt rem opfänken. So, sechste Platz ist natürlich lo net so geil. Da muss lo bëssen Apps geschéien. Ech verloosse mech sou bësse wéi beim leschte Part dann un de Stär. Oh, an hei leie sou vill St äh, ja, Suen op der Strooss. So, däerf een och net ze krass an d'Kéiere fueren, well da kann een och ausrutschen. Oh, ech wees grad guer net wou ech hei am beschte mäi Pilz asetzen. Ass eng relativ shitty Streck. Wär frou wann ech wéinst véierte gin. Gudd lo huel mer bësse Speed op. Awer natierlech keen Item. Oh Mario hei mam Pilz um laanscht fueren. Ah lo gewann mer awer bëssen den Vorsprong. Oh Mario komm looss mech nach laanscht, looss mech wéinst véierte gin. Woah, guer keen Item méi erreecht. Ok, awer trotzdem éischten. Wann de Luigi lo keen Item huet, dann ass hei op der direkter Linn ganz spannend gewiescht. Also schéinen Fënneferkampf muss ech scho soen, ëm déi éischt Plaz do. An Gott sei Dank huet keen dat richtegt Item gezunn an ech konnt och ouni Item do laanscht zéien. Jo, Virdeel vum Toad natierlech, ne, wann deen eng Kéier e bësse gestoppt gëtt, kënnt deen natierlech ganz schnell erëm a seng Gäng. Huet natürlich die best Beschleunigung am Spiel. Gëtt dann aber natürlich auch ganz gären fortgedreckt, well so liicht ass. Hallo si op der Partystraße, jo Dir erkennt een natürlich genau wie d'Cheeseland oder d'Keeseland guer net zreck. Dat ass ganz anescht haut ze daags. Trotzdem hun ech déi Streck deemols geliebt, sin se sou oft gefuer an och op Mario Kart 8 als Remake fannen ech se nawell zimmlech gudd an ass dat lo dein Eescht? De Luigi huet mech grad einfach rofgehäit, och Gott dat opzehuelen gëtt schwéier, mee bon et kritt ee relativ schnell gudd Items, och mol sou 3 Schocks beieneen. Da muss mer eis lo bëssen no vir kämpfen. Ja, dat ass natierlech den Nodeel beim Toad. Wann den enker gedréckt gëtt. Da kënnt et mol fir, dass e grad sou an den Abgrund geschmass gëtt. Okay, de siwenten gesi mer jo scho mol sou lues rëm. Dann hoffen ech, dass ech den lo irgendwie kann iwwerhuelen an meng Red Shells op die nächst Leit schmeissen kann. Wow, wat war dat do? Ich gesi schon. Tod war net die richtig Wahl. Für diese Pokal. Naja.

Schon e bësse krass vun him. Klengen, onfaire Spiller. So, an all die Schwéier sinn natürlich hei bei mir. Oder können wir nach den vierten Platz irgendwie kriegen? Ah, wir können nach Vierte gehen, okay. Luigi ist auch nicht mehr Zweite gehen. Los mal halt mal so göllen. Da kuck mer mol, wéi dat dann op der leschter Streck ausgesäit. Nee, op der zweetleschter. Mir hunn nach e puer Ronnen. Sou schnell ass et net richteg, wat ech war. An d'Peach ass lo virun eis. Da muss mer lo e bëssen Gas ginn. Yoshi Desert! Och eng Streck, déi ni iergendwéi remake krut. An trotzdem awer zimmlech cool ausgesäit, mat der Yoshi Sphinx am Hannergrond, an och e puer tricky Kéieren huet. Da ginn et sou Treibsand, wann een do rafält verléiert een massiv vill Zäit, dat ass natierlech net sou cool. Sou, ech probéieren natierlech elo sou gutt et geet Peach och auserneen ze huelen. Mee och e Stär kann hei ganz gutt kommen, da kann een nämlech schéin hei iwwerall duerch d'Infield an alles fueren. So, Peach fiert eis e bësse fort. Dem war de leschte Platz am, äh, den éischte Platz am leschte Part net duergaang. Dat muss och haut éischte ginn. Awer lo hu mer jo mol d'Spëtzt. Mee bon, lo kënnt nach Schock an Blue Shell wéi ëmmer, ne? De Mario Kart Fluch gëtt et och hei. So, zweet Ronn. Peach huet de Beschleunegungssträife krut. Ech kann dat leider net treffen. An treffe mech natierlech mat menger eegener Green Shell. Ja, dat ass, dat ass, muss een och kënnen. Dat ass scho schwéier mat de Green Shells hei iergendeen ze treffen. Mee sech selwer trefft een ëmmer. So, lo geet déi lescht Ronn un. Ech hu kuerz op d'Kart gekuckt an, jo. Hoffe mer, dass Peach lo net mat den brutalen Items laanscht fiert. Ok, eng Red Shell ass ëmmer gutt. Wa mer iwwerholl ginn, hu mer wéinstens en Dodge plus Necke, eng Verteidegung. Treibsand net beréieren. Ja, do kënnt Peach. Ech bleiwe kuerz, ja, drécken op d'Brems. Hei gëtt onfair gespillt. Luigi huet dat jo eis och op der leschter Streck ugedo. So, lo hu mer de Boo. Dat ass och interessant. Klaue leider näischt, sinn awer dofir onverwundbar a fueren an d'Zil als Éischten an de Luigi souguer Zweeten. Dat ass gutt. Da verléiert d'Peach natierlech massiv Virsprong. Ech menge mir hu elo Gläichstand. Ech mengen, d'Peach kritt elo 4 Punkten, oder? Nee, 3 Punkten. Dat heescht, mir si elo erëm éischte Plaz. A wa mer elo net all ze vill Feeler man, gi mer natierlech och op der leschter Bowser's Castle. Eischten. Déi kenne vläicht déi eng oder aner Leit vun Äerch, déi Mario Kart Wii gespillt hunn. Do war déi Streck nämlech geremaked ginn. Am ech muss soen, ech fannen déi halt zimmlech cool am Mario Kart Wii. Hautzedaags ass se natierlech komplett broken, also d'Leit sprangen do op Shortcuts, déi net dierften existéieren, mee se existéieren. Also Mario Kart Wii ass jo allgemeng en absolut Skill-Spill. An dës Streck sinn ech halt trotzdem ëmmer ganz gär gefuer. Ech hunn se ëmmer cool fonnt. So, hannert mer fiert iergend e Stär. Eisen direkte Konkurrent ass natierlech d'Peach. Hätt léiwer, dat géif bëssen oftrieden. Boah, déi Muschel ass... Hä? Lol. Déi Muschele sammelen Momentum? Dat wosst ech mol net. Ah, Yoshi am Stär. Ja, Items sind auch hei ganz random verdeelt. Also Stäre kann ihn auch op der dritter Platz nach kréien. Blitz an so, ja, sind eischter für die lescht äh, Sachen, aber sonst kann ihn ziemlich all Item op all Platz kréien. Sou, lo gëtt et awer e bëssen enk hei. Déi zwee fuere mer do vir e bësse wäit fort. Mee bon, da verloossen ech mech mol einfach op mäin Item-Luck. Sou, hei kann ee mer d'Leit och op Mario Kart Wii ëmmer ganz gutt treffen. An de Yoshi deet mer e Gefalen, andeems en déi Red do op d'Peach schéisst. An ech meng Green natierlech och nach op d'Peach schéisse kann. Oh, an dat do kënnt grad gutt. Sou, déi neeme mer lo mol fort. An elo gi mer de... Daat hun ech och nach nie färdeg bruecht do bei dem Steen hänken ze bleiwen, ja cool. Ok mir hun nach e puer Kéieren, dat heescht ech kann Peach emmer nach erwëschen. Ok do ass et geblockt gin, ech wees zwar lo net wou et hänkt. Mee drëtte Plaatz get bësse wëll. Wees grad net ob Yoshi oder Luigi dofir dat lo iergendwéi iwwerholl hun. Ah, Jasche kritt 9 Punkten, ne? Mir kréien nëmmen 3. An dat ass awer duergaang, well de Yoshi zimmlech wéineg Punkten huet. Luigi mat 21 Punkten no un eis drun an Peach och net ohne. Jo, dat war et dann nees. Mir hunn et rëm gepackt, och wann et zimmlech schwiereg war. A Pai gëtt elo och net méi einfach, mee. Jo. Dat ass Mario Kart Super Circuit. Awer definitiv méi sozial wéi verschidden aner Mario Kart Spiller. Gutt, dat war et da rëm fir haut, jo. Alt nees, jo, 10 Minutten, dat ass ëmmer esou ëm deen Dreh rum, déi kleng Strecken. Bis demnächst an tschüss.